Donnha saret parti mill-kultura tagħna li napprezzaw dak li hu antik. Sa ftit taż-żmien ilu konna nwarrbu ċerti oġġetti li huma prezzjużi sempliċiment biex inpoġġu xi ħaġa ġdida minflokhom. Il-qadim sintendi għadda mill-prova taż-żmien u mhux neċessarjament għadu funzjonali għall-eżiġenzi ġodda. Il-ġdid huwa sinjal ta' ħajja u forsi jwieġeb aħjar għall-ħtiġijiet tal-lum. Dawn il-ħsibijiet għaddew minn moħħi meta Qrajt l-ewwel lezzjoni tal-lum meħuda mill-profeta Iżaija. Arawni se nagħmel ħaġa ġdida. Il-profeta Iżaija qiegħed ikellem lill-poplu t'Alla li qiegħed fl-eżilju ta' Babel u qiegħed iħabbarlu li huwa sejjer jikseb mill-ġdid il-ħelsien. Fl-istorja tal-poplu t'Alla kien hemm ukoll jasar ieħor, il-jasar tal-Eġittu. Però dawn oriġinaw b'mod differenti. Filwaqt li l-jasar tal-Eġittu ġie wara żmien ta' ħbiberija tal-poplu ta' Alla mal-poplu Eġizzjan, L-eżilju ta' Babel kien ġie wara li l-poplu warrab lil Alla u għaldaqstant kien qiegħed iħallas permezz tal-eżilju għall-dnubiet tiegħu. Ara, se nagħmel ħaġa ġdida. Il-poplu ta' Alla dineb, il għaliex warrab lil Alla u poġġa ħwejjeġ oħra minfloku, u għaldaqstant kellu jħallas għal għad-dnub tiegħu. Imma Alla qiegħed joffrilu mill-ġdid il-ħniena tiegħu. Alla li huwa imġarrab, il-għaliex jekk wieħed jerġa' jifli sewwa l-kliem tal-profeta Iżaija, jgħidilna Alla Għabbejtni bi dnubietek, għajjejtni bi ħżunitek. Jien, jien hu li ħassart dnubietek, u l-ħtijietek iżjed ma niftakarhomx. X'qawwa għandu dal-kliem li ġej minn fomm Alla lill-poplu tiegħu! Alla qiegħed joffrilu l-ħniena u l-maħfra tiegħu. Iżda l-ogħla manifestazzjoni Li Alla qiegħed jagħti lill-bniedem bħala maħfra hija ssib il-quċċata tagħha fuq is-salib tal-Mulej Ġesù. Issib il-quċċata tagħha fil-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu. U għaldaqstant għandna t-tieni lezzjoni tal-lum, fejn San Pawl jirreferi proprju għal Ġesù Kristu li huwa qiegħed ixandar. Fil-Vanġelu tal-lum għandna xena differenti. Kristu qiegħed jagħti l-fejqan lil wieħed mifluġ. Dan huwa wkoll simbolu ta' fejqan aktar mifrux li Alla jagħti lil kull wieħed u waħda minna li emminna fi Kristu Ġesù. U għalhekk San Pawl, nerġgħu nirreferu għat-tieni lezzjoni tal-lum, jitkellem dwar ix-xandir ta' Kristu. Hu Alla li jwettaq sew lilkom u sew lilna fi Kristu u li jikkonsagrana għalih innifsu. Hu li jimmarkana wkoll bis-siġill tiegħu u tana bran l-Ispirtu tiegħu fi qlubna. Issa aħna wkoll nistgħu nkunu marbutin mal-imgħoddi tagħna, mal-qadim. Imma Alla qiegħed joffrilna l-ġdid. Qiegħed joffrilna l-maħfra u l-ħniena tiegħu. Ara, se nagħmel ħaġa ġdida. Dawn il-kliem il-Mulej qiegħed jgħidu lilna lkoll. U allura huwa min-naħa tagħna li aħna rridu naċċettaw dina l-ħniena u l-maħfra tiegħu. Iżda biex wieħed jagħmel dan, wieħed irid ikollu l-kuraġġ, il-kuraġġ meħtieġ li jiġi proprju mill-fidi tagħna fi Kristu Ġesù. Meta Alla jara l-fidi tagħna, jgħidilna San Pawl fit-tieni lezzjoni tal-lum, allura Huwa joffrilna l-maħfra u l-ħniena tiegħu. Min-naħa tagħna, ħajjitna hija wkoll manifest kontinwu tal-imħabba t'Alla lejna permezz ta' Sidna Ġesù Kristu. U allura l-liturġija llum issaqsina u tgħidilna kif qiegħed twieġeb għal dina l-istedina, għal din l-istqarrija ta' Alla li qiegħed joffri l-maħfra u l-ħniena tiegħu. Naħseb it-tweġiba nsibuha proprju mit-talba li biha bdejna l-liturġija tal-lum. O Alla li tista' kollox, agħtina li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-għemil nagħmlu dak li jogħġob lilek.